Bu yıl fevral ayında bütün Türk dünyası ulu özbek şairi Alişer Navaynıñ beş yüz seksen yıllığını qayd etti. Alişer Navaydan evel özbek edebiyatında Yugnakiy, Yasseviy, Rabğuziy, Durbek, Horezmiy, Amiriy, Seydahmad kibi belli ve meşur edipler kelip keçkenler. Lâkin Alişer Navaynıñ yeri ayrıcadır. Biñ doquz yüz qırq bir senesi fevral doquzda Gerat şeerinde doğğan Alişer Navaiy, Ecdatları Temuriyler sarayına yaqın ve itibarlı adamlar olğanlar. Onıñ babası Ğiyasıddin Sabzavar şeeriniñ hakimi olğan. Şahrux Şah devirinde Memlekette qalabalıqlar çıqqan soñ, Navaiyniñ qorantası İraqqa köçip ketmege mecbur ola. Ve biñ dört yüz elli eki senesi Alişer Navaiy on bir yaşında ekende, olar İraqtan kene Geratqa qaytıp keleler. Ve Alişer mektepte oqumağa başlay. O, üzbek tilinde yazğan şiirlerini navaiy ve fars-tacik tillerinde yazğan şiirlerini faniy degen imza qoya ve şu adnen olarnı bastıra. Alişer Navaiy Çoq yıllar devlet hızmetinde ola, lâkin onı bütün vaqıt icat meraqlandıra edi. Şu sebepten biñ dört yüz yetmiş altı senesi o istifağa çıqa ve on bir yıl devamında bir bir türlü siyasetke qarışmadan icatnen oğraşa. Ve bu devirde pek çoq acayip eserler yarata. Onı Hayratül Abrar, Farhad ve Şirin, Leylo ve Mecnun, Yedi seyyare, Saddi İskanderi degen beş destanı Hamsa degen umumiy adnen büyük bir edebiy polotnonı teşkil ete ve bu onıñ icadında aqıransız bir eserge çevirile. O, edebiyatnıñ çeşit janrlarında icat ete. Ğazel, rubaiy, muhammas, musaddas ve başqa janrlarda eserler yarata. Onıñ dört eserden ibaret, yani Balalıq acaybatları, Yaşlıq nadirlikleri, orta yaştaki balalar ve qartlarnıñ faydalı mesleatları kibi dört bölükten ibaret olğan Fikirler hazinesi eseri onıñ eñ büyük eserlerinden kene biridir. Navai biñ beş yüz bir senesi Giratta altmış yaşında vefat ete. Bütün şeer halqı onıñ cenazesinde iştirak ete ve şeer yedi kün yas tuta Alişer Navainiñ vefatına. Alişer Navai özbek edebiyatınıñ genial vekillerinden biri edi. Özbek edebiy tilini inkişaf ettirgen şair olaraq tanıldı ve öyle olaraq da qaldı. Şairniñ ğazelleri o qadar şırnıqlı, o qadar aenkli, o qadar emotsional ki, olar oquğanda yer olıp yanğıraylar. Men de Alişer Navaynıñ bir qaç eserlerini qırımtatar tiline tercime ettim. Şimdi öz tercimemde onıñ bir ğazelini oqumaq isteyim. Çıqsa canım, ayıp etme, Bu hasta göñlüme baq, Yansa canım, ayretlenme, Nalâ-i zarıma baq. Bu ayrılıq deştiniñ gülü-lâle, seli qandır. Aceblenme, ey, gül, sen qanlı közyaşıma baq. Körmeysiñ sen qurıp taq bezengenin al güle, Ayrılıqnıñ taşından yaralı cismime baq. Zülfüni açtı dülber, baq, eger inanmasañ, küfürge esirdirim, bu tizim uğruma baq. Ğamdan yernen yeksan etti ten binasıñ köz yaşım, sevgi selinden yıqılmış eski divarıma baq. Tevbelerini bozğanıma inanmasañ, ey, alem, cübbeli yırtığını kör, sarqqan sarığıma baq. İçkilikten baş kötermey, ömürlik günahkârım, navayı, boş ömür sürdim, boy-postım, alıma baq. Sürgünlik yıllarında Aman-aman yarım asır üzbeklernen yanı-yanaşa yaşar ekenmiz. Tabiiy ki, din, til ceetinden bir-birine beñzegen bu halqnen daa ziyade yaqınlaştıq. Çoq yaşlarımız mektepte üzbek tilinde tasil aldılar. Ve tabiiy ki, başqa ediplernen bir sırada Alişir Navaynıñ eserlerinde ögrendiler. Bir çoq ediplerimizde Alişir Navay ustaz olaraq qaldı. Hususan, sürgünlik yerlerinde ösken ediplerimizge o pek büyük tesir etti. Alişer Navaynıñ şiirleri qırımtatar tiline çoq tercime etildi. Biñ doquz yüz altmış altı senesi Edipniñ beş yüz yigirmi beş yıllığı qayd olunğan vaqıttı. Onıñ eserleri cenkten soñ ilk defa qırımtatarcağa çevirilip, Lelem bayrağı gazetasında basılğan edi. Evelden ise onıñ eserlerini Smail Gasprinskiy, Bekir Çobanzade, Amet Mefayev ana tilimizge tercime etkenler. Navaiyniñ qırqqa yaqın ikmetli sözü biñ doquz yüz seksen eki senesi Sabalar hayır degen cıyıntıqta basılıp çıqtı. On eki aforizmi Yıldız mecmuasında basıldı. Şair Çerkezali Cami Navai aqqında adlı şiirini qırımtatarcağa tercime etken edi. Merhum şairimiz Zakir Qurtnezir ise ğazel, rubai ve tüyuqlarını Ana tilimizge çevirip Yıldız jurnalında bastırdı. Aleşir Navaynıñ beş yüz elli yıllığı qayd etilgende, acayip lirik şairimiz Reşit Murat özüniñ üzbek klassigine bağışlap, ta biñ doquz yüz elli senesi yazğan Baş egip keldim şiirni ğayrıdan işlep Lenin bayrağı gazetasında bastırğan edi. Pek acayip şiir, men onı şimdi sizge oqumaq isteyim. Ey, kelin ögüne baş egip keldim. Qabul et halqımdan ürmet ve selâm. Ustazım, yüregim üstünde elim, Seniñ de yüregiñ urmaqta, duyam. Ey, ulu Navaiy, şimdi ilk bahar, Men bir top melevşe ketirdim saña, Farhad ve şiriniñ ölmedi, yaşar, Farhad çıraqları yıldızday yana. Leyla ve Mecnunnı saifelesem, Közümniñ ögüne tarihler kele, Yurtumda degil de, er ülkede sen Sözleriñ keçmekte tillerden tilge. Dost-qardaş halqlarnıñ şairi diñle, Bahıtlı Qapılar açıqtır saña, Vatanıñ ğururlı ulu adıñle insanlar er tilde oquy ve aña. Navaynıñ eserlerinen tanış olar ekenmiz. Olarda Tekmil, Telef, Müjde, Ayaqçı, Aqrep, basma, bazirgan, sofra, silâh, açlıq, çöküç, hıyar, çanaq, çabik, çoq, şiş, şabaş, şal, ehmal, yumruq, yasaq, ötmek, Köz, yani cevöz, aqrep, aqraba, Allah, alet, büyük, bulamıq, gizlemek, dolap, yemek, penir, perçem, çirkin kibi, sözlerni rast ketiremiz. Bugünde-bugün olar üzbek edebiyatı içün unutılğan arhaik sözler esaplana. Lâkin, eşitkeniñiz kibi, bütün bu sözler bugünde-bugün bizim tilimizde olğanı kibi qullanıla ve bular da köstere ki, üzbek edebiyatınen Qırımtatar edebiyatı qadım devirlerden berli ne qadar bir-birine yaqın olğanlar.